Yo ɔdɔfoɔ mema wɔ ha ɛyɛ wo nua bɛma Dicken Evans Asante Dapa ɛna me ne wo kasa yi na nyame nhyira wo sɛ ɛnɛ da nso so no wanya abotrɛ sɛ wobɛtie me na nyame asɛm a nkwa wɔ mu nyame asɛm a anidasoɔ wɔ mu mede bɛbrɛ wo na wosusuw anya bi na wotumi de abɔ wo bra. Asetena pa yɛ ade a Onyankoropɔn ɔhwehwɛ. Na ɛbɛyɛ dɛn na menu mmienu atumi atena ase yie ama Asafo Awurade? Ɔno na ɔbɔɔ ɔsoro ne asase. Ɔno na ɔbɔɔ emu nneɛma nyinaa. Na kakra a mɛtumi aka ne sɛ, nnipa. Ɛyɛ Onyame nsa ano adwuma. Onyame na ɛbɔɔ nnipa. Ɔno na ɛbɔɔ nneɛma a ɛrekɔ so nyinaa wɔ nnipa asetena mu. Deɛ nnipa ɛhu nyinaa, Onyame na ɛbɔeɛ. Na deɛ mepɛ sɛ metwa ne sɛ, sɛ woyɛ nipa na sɛ wowɔ hɔ a, ɛmane ma wo tirim da sɛ wode obi ho adwene ɛbɛhyɛ wo tirim, anaa sɛ wobɛbɔ ɛpɔ bɔne afa wo nua ho. Ɛno no ɛmmoa wo. ɛyɛ adeɛ a Onyankropɔn mpɛ. Ne saa nti no deɛ wobɛtumi ahu, wobɛtumi ahu sɛ Onyankropɔn pɛ sɛ onipa biara di yie wɔ asetena mu. Nanso so ɛsiane wantwiwantwi ne ntwɛtwɛdɛ a yɛde yɛn abrabɔ wɔ wɔ no nti no, ɛmɛ yɛnhu Onyame animuonyam? Na sɛ wopɛ sɛ wohu Onyame animuonyam a, ɛneɛ twe bɛn Onyame. Nea ɔbɛn Onyame biara hu Onyame animuonyam. W'adwuma a woyɛ, akwantuo a wotu, anaasɛ abrabɔ a wobɔ biara no, sɛ wode hyɛ Onyankoropɔn nsa a, Onyame nso bɛma no asi yie. Enti sɛ Puto kasa yi mu no ɔse I will ɔse and commit all your ways into God's hands and he will direct your path. Ɛyɛ mmebusɛm na ɛkaa saa asɛm yi. Ɔse gye Onyame di na fa w'akwan nyinaa hyɛ Onyame nsa na ɔno na ɔbɛtenetene w'akwan. Sɛ wogye Onyame di sɛ Onyame yɛ Onyame a, wɔbɔɔ woɔ na ɔnim wo yie a, ɛneɛ saa Onyame yi, aberɛ biara wobɛsu afrɛ no biara, Ɔno nso bɛgye wo so. Ɛmma w'abrabɔ nyɛ wo sɛ w'abrabɔ aba awieɛ. Ɛmma w'abrabɔ nyɛ wo sɛ ɛɛ wote wiase no nkurɔfo wonni wonnya wonnya mfasodeɛ biara ɛmma nipa. Woyɛ mfasodeɛ ma nnipa bebree. Woyɛ mfasodeɛ ma w'abusua. Woyɛ mfasodeɛ ma wo nnamfofoɔ, woyɛ mfasodeɛ ma w'adwuma. Kakra a meka ne sɛ, nnipa sɛ wowɔ hɔ a, nya adwene a ɛmu teɛ. Nya adwene a ɛnya adwene bɔne. At the moment a adwene bɔne bɛba wo tirim biara no, na ama wo kra. ne wo nipadua ato kyema. Na ato kyema ɛsiane sɛ ɔkra mpa adeɛ a ɛyɛ bɔne. Na wo nipadua nso abere biara nso ɔbɛdwa nkurɔfoɔ adwene bɔne na wodwi nkurɔfoɔ ho nsɛm no. Wodeɛ yɛ yɛ wankasa yɛ ahwɛ wo ho. Ɛma wonyɛ comfortable. Da biara no ɛma wadwi nneɛma bebree na ɛne wadwene ɛkasa. Ne sɛ nti na ɛma wontumi nkɔ soro. Ɔdɔfo, kakra a mɛka akyerɛ wo ne sɛ, ɛyɛ nyansasɛm a mereka yi, mepɛ sɛ wutie no yiye na wode hyɛ wo tirim yiye, sɛnea ɛbɛyɛ a wubetumi atu anammɔn papa. Wiase a ɛda hɔ yi, wiase no ɛso paa, nanso so no, woanhwɛ yie a, wunkɔ mu. Deɛ nti a wunkɔ mu ne sɛ, sɛ wiase ɛstate sɛ ɛne wo redi a, anaasɛ wiase atu mmirika di w'akyi a, wonni baabi a wobɛfa. Na sɛ wohwehwɛ Onyame akyiri kwan, na sɛ wugyae wiase ne mu nneɛma nyinaa to nkyɛn na woma Onyame yɛ wo susudua a, adeɛ biara a woyɛ biara no, Onyankoropɔn mma n'abasa no wɔ wo so. Onyankoropɔn ani ku wo ho. Ne saa nti, Onyame yɛ Onyame a ɔyɛ ɔbaatan pa. Ɔbaatan biara nni hɔ a ɔdwen bɔne ma ne mma. Baatan a ɔdwen bɔne ma ne mma no, sɛbesɛbe, ne Nyame nte ne mu. Baatan biara pɛ sɛ ne ba di yie. Baatan biara pɛ sɛ ne ba kɔ soro. Na sɛ wo sɛ wote wiase na sɛ wode adwemmɔne bɛtena wiase, sɛ nkurɔfoɔ ho nsɛm na wode bɛto w'ano na wode atwa pea awe no abere biara a, ɔdɔfoɔ, hunu sɛ at the end of the day no, woa na nka woa na woyɛ wo ho. Sɛ wode nkurɔfoɔ ho nsɛm hyɛ wo mu kɔtena asɔredɛm a, ɔdɔfoɔ, ɛneɛ woankɔ asɔre koraa nkɛyɛ. Yɛde Nyame fie. adane afɛdifoɔ tenabea. Yɛka asɔfo ho nsɛm, asɔre mpanyimfoɔ ho nsɛm, nsɔremma ho nsɛm. Ɛhɔ na yɛreka. Nti wɔde Onyame fie adane afɛdifoɔ tenabea. Nsɛm bebree na ɛrekɔ so wɔ Onyame fie. Nanso su no kakra a mɛtumi aka akyerɛ wo ne sɛ, ɛnwe wo nua ho adwemmɔne da. Mfa wo nua ho asɛm nhyɛ ne wo tiri mu da. Daa ne daa nyinaa, nya adwene papa. Nya adwene papa. na fa adwenemuteɛ fa nante. W'adwuma ne w'biribiara a woyɛ biara fa fa w'adwenemuteɛ na fa nante. Na saa yɔ no, ɛbɛma Onyame abasa ayɛ kɛseɛ wɔ wo so. Nyame nhyira wo, Ɔnto wo nkwa nna mu, Ɔnhyɛ wo dene. Onyame ntrɛ w'ahyeɛ mu. Neɛ nsɛm a w'ate yi, Onyame ntumi mmoa wo mma wo mma ahoɔden a wobɛtumi de ayɛ adwuma. Na menim sɛ Onyame, aberɛ a ɛsɛ mu no, Ɔbɛsa atumi ama yɛahyia. Onyame nka wo ho, ɛwɔ Yesu din mu. Ɛfrɛ me Evans Asante Dapaah Wɔfrɛ me Dekin Evans a Ɛɛ mɛgye so Na afei susu no mesom wɔ Love Baptist Church Ɛyɛ Daban Panyini New Site Ɛhɔ na mesom Me sɔfo panyini de Rev. Isaac Agyemang Enti no ɛɛ aberɛ biara a wobɛnya time no wobɛtumi ato afa hɔ So wowɔ Kumasi nko ara deɛ a ne sɛ ɔwɔ ti bɛn Ahodwo, Daban, Atonsu, Kuwait, ne Wood Village, Sɔkɔban, ampa a me kuro fam deɛ a, wobɛtumi aba na ne aba abɛsom, na Onyame nso bɛhyira wo. Onyame nka wo ho, Onyame ba, Nyame nhyira wo wɔ Yesu din mu. Bye bye.